үзе генә ә, алфавитта басып торганда ул нәк то хәрефе кебек то тик аның бар э, шушы то хәрефе сапагига ошаган то хәрефе өстендә бер ноктасы менә монда аның ноктасы була аның исеме ло Аның исеме Ла һәм ул Лы, Лы авасын бирә. Аны инде нинди аваз биргәнен ничек кенә дә э, язсак та дөрес булмый инде. Чөнки безнең татар телендә дә, без белә торган рус телендә дә бу аваз юк. Безнең телләрдә бу аваз юк. Аны инде з хәрефе белән язып, аңа нинди дә булса билге генә куя алабыз. Бу з хәрефе түгел, г хәрефе икән, икенче шулай в итеп укырга кирәк икәнен белдерер өчен. Һәм ул каты, калын аваз. Сүз башында килгәндә, ул менә болай языла. үзеннән артта килә торган хәрефкә ул һәрвакыт тоташкан була. Ә, сүз уртасында без бит инде уң яктан язып киләбез, киләбез дә язып куябыз Алла хәрефен. Үзеннән алда килә торган хәрефкә дә тоташа ул һәм үзеннән артта килгән хәрефкә дә тоташкан була. Һәм сүз азагында да ул менә шушындый кыяфәттә. үзеннән алдагы хәрефкә һәрвакыт тоташкан була. Ул инде хәрәкәләр белән караганда безнең калын аваз булгач, ла фәтха белән ул була, ла, ла. Язып куябыз фатханы һәм укыйбыз. Менә монда нокта куйыйк инде. Ла, ла, ла дип. Язып куябыз кәсрене һәм укыйбыз. Лы, лы, лы дип. Язып куябыз дамманы һәм укыйбыз. Лу, Лу, лу дип. Ла, лы, лу. Ла, лы, лу. Ла, лы, лу. Хәзер инде сәкер белән карап китик. Сәкер белән укыр өчен алабыз ла хәрефен. Өстенә язабыз сәкенне һәм, әйтик, гарәпләр сүзләрен бер вакытта да сәкенле хәрефкә башламыйлар дидек. Әгәр дә сәкенле хәрефне укыр өчен нинди дә булса хәрәкәле хәреф алырга кирәк. Без алабыз хамза хәрефен, фәтха белән. Язып куябыз әлифне, аның өстенә хамзаны һәм фәтхны. Аннары укыйбыз әу. Л, л дип. Ла, лы, лу, л. Ла, лы, лу, л. Инде хәзер әйтеп китик. Без белә идек нинди хәрефне. Үткән идек без менә мондый хәрефне. Бу безнең зәй хәрефе. Аның алдыннан үттек без зәл. Һәм бүген үтәбез за. Менә болар бөтенесе дә без белә торган менә бу з хәрефенә ошаган. З хәрефе, зәй хәрефе ул безнең безнең телебездә татар телендә булган з хәрефенә ошаган. Бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Без зәй зәй хәрефе, гарәп зәе безнең здан бер әйбер белән дә аңлашылмый. Ә менә Зәл хәрефе, ул безнең телебездә юк аваз дидек. Бу сакау аваз. Аны әйткәндә, телебез безнең өске өске тешләребезнең өстенә тия. Әз, әз, әз дип. Ә менә заны әйткәндә дә шул ук урынга тия. Телебез шул ук өске тешләребезнең очына тия. Әл, тук, тик безнең телебез, аны әйткәндә күтәренке була. Телнең арткы өлеше күтәренке һәм алгы өлешенә тешә дигәндә ул ниндидер ныгырак басым ясый. Әз дигәндә безнең ничектер һава җиңелрәк чыккан кебек, э, ул инде э, э, шундый җиңел, ансат чыгып китә инде. Ә әл, әл Ә ул дигәндә, монда ниндидер киеренкелек бар. Безнең телебезгә тешебез ныграк ныграк басым ясый һәм аннан һава чыкканда ниндидер авырлык бар кебек инде. Ә ул ә ул киеренкелек була. Чөнки телнең арты да күтәренке була һәм ул тешкә дә әзрәк әз дигәндәгегә караганда әзрәк артыграк басым ясый дидек. Монсы безнең Зәй хәрефе булды, безнең татар телендә бар хәреф з хәрефе белән, монсы в, зәл, әз, әз, зә, зи, зу, әз, монсы ва, ва, ви, зу, әу. Менә моның белән Зәл хәрефе белән за хәрефе арасында нәрсә белән аерыла соң? Менә зә хәрефен әйткәндә безнең телебез аста була. Ә за хәрефен әйткәндә телебезнең арткы өлеше күтәренке була. Тел күтәренке була һәм шуның өчен каты за килеп чыга. Хәзер инде шушы белгән мәгълүматларыбызны китаптагы күнегүләр белән ныгытыйк. Ул безгә бу материалны төшенергә тагын да җайлырак булыр. Ачабыз егерме тугызынчы битне.

Йәстәгъзимү. Менә, җәмәгать, без инде гарәп алфавитын бөтенләй үтеп беттек. Анда булган бөтен егерме тугыз хәреф турында да безнең мәгълүматыбыз бар. Инде менә бүген өйрәнгән ла хәрефен дә үткәндә без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш һәм нәрсәне истә калдырырга тиешбез? Бу гарәп алфавитының иң калын хәрефләренең берсе булып тора. Менә карап үтик әле. Язып куям мин менә мондый элементны. Менә, менә болай итеп язсам, ул минем та хәрефе була. Менә болай итеп язсам, ул минем ла хәрефе килеп чыга. Са хәрефе һәм менә болай итсәк, безнең Да хәрефе. Менә бу безнең дүрт хәрефебез гарәп алфавитындагы иң калын хәрефләр булып торалар. Менә шушының, ана шуның өчен дә аларның язылышларында һәрберсендә менә шушыны телне безнең күтәргән кебек элементыбыз бар. Шуңа карау белән без инде күрергә тиешбез. Бу хәрефләрнең бу хәрефләрне әйткәндә безнең телебез күтәренке булырга тиеш. Шуның белән без шушы хәрефләргә аларга гына хас булган менә шушы катылык сыйфатын, менә шушы калынлык сыйфатын бирә алабыз. Коръән укырга инде без әзерләнеп беттек дисәк тә була, җәмәгать. Менә шушы инде хәрефләрне яхшы итеп истә калдыру, Коръән укудагы булган менә гыйлемнең иң авыр өлеше дип беләм мин. Чөнки әгәр дә без хәрефләрне карау белән, аны уйлап тормыйча, Эй, кая күрдем соң әле мин, буның ноктасы кайда соң әле, дамы, тамы, ламы дип әйтеп уйламыйча, Күрү белән син хәрефне танысаң, инде аның кагыйдәләрен аңларга бик ансат булачак. Коръән укырга сезгә инде бик җиңел булачак. Менә шуларны хәрефләр белән инде без таныштык, яхшы итеп таныштык. Хәзер инде безгә нишләргә? Дуслашырга кирәк. Дус кешебезне без кайда гына күрсәк тә, без аны И сразу таныйбыз. Уйлап тормыйбыз, әй, кемсең әле, кайда күрдемсең әле, моның исеме ничек әле дип уйлап тормыйбыз. Дустыбызны гел э, сразу танып алабыз, башка э, кайсы гына күрсәк тә, нинди генә урында, нинди генә обстоятельствода күрсәк тә, без аны сразу таныйбыз. Шуның өчен без дә хәрефләр белән дус булырга тиешбез. Аларны күрү белән танырга һәм күрү белән шулай итеп, ай, бу бит шул хәреф әле дип сатланып шуны укырга тиешбез. Менә җәмәгать, безнең бүгенге дәресебез ахырга якынлашты. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламегаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.